Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Asiago, Cart Do, All Italia, Valio, Lunatarelle,

Nispera li kulħadd jinsab tajjeb, jien tajjeb ukoll, lest għalikom b'żewġ riċetti oħra. Għandi l-frawli tal-friża f'idejja għall-ewwel riċetta fil-fatt, l-ewwel riċetta llum. Għandna żewġ diżerti llum. L-ewwel riċetta sa tkun galets tal-frawli. Għandna l-għaġina sfiljorata, se nagħmlu sponge, il-custard, il-frawli friski, nagħlquha jisa qassata miftuħa, ftit glaze fil-wiċċ, insajruha aktar tard inservuha bil-ġilat tal-frawli. Kollox tal-frawli għal dik ir-riċetta. Minn hawn ftit minuti oħra nibdew b'dak il-ġam għal dik ir-riċetta. Għandna l-frawli friski wkoll ta' vurdi ħa nużawhom it-tnejn. U t-tieni riċetta sa nkunu qegħdin nagħmlu l-Biscoff cheesecake. Ħa nkunu qegħdin nużaw il-Biscoff biscuits biex nagħmlu l-base. Għandhom it-togħma tal-burnt butter, vurdi li qisu karamelizzat, butir karamelizzat vera tajjeb. Ħa nagħmlu wkoll il-cheesecake filling bil-Biscoff spread u nżejnuh iktar tard bil-gallettini u double cream vera tajba. Ħa nibdew l-ewwel riċetta u ħa nibdew bil-jam għal dawk il-galettes. Jien ġieli għamilt il-jam waqt il-programm, kulma sa nagħmel. Hawnhekk għandi 50 gramma zokkor kast u l-qoxra maħkuka ta' l-ummija. Ħa nżidu hawnhekk il-pakkett tal-frawli. Dawn huma mill-freezer u ħallejthom jiddifrostjaw ma tagħmilx differenza. Alternatively tistgħu tużaw ukoll frawli friski. Jien hawnhekk għandi 300 gramma U dawk sa nsajruhom għal xi għaxar minuti. Nitfgħu dawk hemmhekk. Issa, li sa nagħmel? Għandi ftit iktar zokkor hawnhekk ħa nlaqqat sew. Mela dak il-biscoff cheese cake ħa nibdew bil-base. Issa kulħadd jaf kif tagħmel il-base taċ-cheese cake. Jien hawnhekk għandi l-landa lesta. Għal din ir-riċetta għandi pakkett minn dawn il-gallettini l-biscoff li għandhom dik it-togħma. Kulma għamilt tfajthom ġol-food processor. u kissirthom ħa niġu hawnhekk. Mela fil-food processor għandi 250 gramma minn dawk il-gallettini imkissrin. Ħa nżid hawnhekk 100 gramma butir imdewweb u xejn iktar. U komma sa nagħmlu nibblizzjaw kollox flimkien biex nagħmlu dak il-base. Sempliċi. Voilà! Issa, ħa naqla' din min-nofs. Issa li nħobb nagħmel biex inkun ċert li kollox huwa nkorporat mal-butir, ġast inħawwad ftit iktar hekk. Mela, tajjeb ħafna. Jiena hawnhekk ħa nkun qed nipprepara il-base. 250 gramma Biscoff biscuits bit-togħma tal-buttir imsajjar qisu maħruq. Dawk il-gallettini li nieħdu meta nordnaw cappuccino ma jtunix gallettina imkebbha ġo ġo ġo plastic wrapper, dawk huma dawn. Issa, inħobb meta nagħmel cheese cake żgħira bħal din, inħobb li l-biscuit base tkun naqra ħoxna. Li sa nagħmel, ħa nieħu marfa għal aktar tard biex nuża biex inservi fil-wieċ. Mela din niċċattjawha, din vera tajba. Inkun qegħdin nafsuha sew u fl-istess ħin inġibuha vera ċatta. Din użaw biex isa martel għal-laħam u t-tiġieġ. Tajjeb ħafna. All right, il-mili. Il-mili huwa faċli ħafna. Jien hawnhekk għandi 400 gramma mascarpone li huwa cream cheese Taljan. Ħanitfa l-400 gramma u ġew. Mela, 200 gramma għandna bżonn 400 gramma. Ħareġ ftit likwidi ħa naqlagħhom minn hemm. Tajjeb ħafna. Issa, ħantihom tidwila żgħira, ups, ġol-magra, Manuel jgħinek tiċċekka li hija magħluqa sew. Tajjeb. Inżidu kuċċarina Vanilla. U l-aħħar ħaġa għandi l-vażett tal-Biscoff spread. Issa li għamilt, daħħaltu ftit ġol-microwave għal xi għaxar sekondi ħalliehu jirtabli. Issa li sa nagħmel, ħa naqbad das-spread, Qegħdin tarawh naqra maħlul għax tfajtu ftit ġol-microwave, inlaqtu kollox il-vażett kollu rridu nitfgħu. Vurdili kull mu il-vanilla extract 400 gramma mascarpone, mascarpone huwa cream cheese. Hekk ma tridux tużaw mascarpone tistgħu tużaw xi cream cheese ieħor imma Jien insib li dan huwa tajjeb immens. Għamilt kważi kollox, ħa nlaqtu ftit. Nerġa' nwaħħal il-whisk. Mela, dawn ibeżżgħuni għax ġieli jinħallat is-speed mal-lever tal-up and down u biex nixxegħelha jien u jibda jtir kullimkien ma fiha xejn, mela. Tajjeb. Inħawdu kollox flimkien. Issa se intendi di tip ta' riċetta, dawn it-tip ta' bases għandhom bżonn tliet sigħat, erba' sigħat ġol-fridge, Jien ovvjament ħa nagħmel fast forward u narawha ssettjata iktar tard. Tajjeb, issa kull ma rridu nagħmlu Qegħdin jgħiduli l-aħħar minuta. Tajjeb, qed tarawha? Dik hi. Ħa nlaqqat dan imur fuq il-base tal-gallettini u nitfgħuha ġol-fridge għal dawk il-tliet sigħat li jiġri peress li jien il-Biscoff spread ġibtu naqra iktar maħlul, meta jiksaħ sa jkun qed jagħqad iktar u din ir-riċetta sa taqdilna. Jien hawnhekk lest din sejra fil-fridge u naraw iktar tard. Ħa nipprepara biex nagħmlu dawk il-gallets. Mela ċ-cheese cake qiegħda fil-fridge, kif għadtilkom għandha bżonn xi tliet sigħat erba' sigħat ġol-fridge jew mil-lum għal għada. Jien hawnhekk bdejt nipprepara għar-riċetta li jmiss, is-strawberry galettes. Jien hawnhekk għandi żewġ tondjaturi sfolja. Tista' tixtrihom lesti ġol-packet. Importanti li nagħmluhom tondi, nistgħu nixtruhom folji kwarli jew inkella tondi. Dawn ikunu mkebbin bil-karta strazza stess. Li se nagħmel huwa dan, ħa nkun qed nipprova nagħmilhom it-tnejn imma jekk għandi ċans jista' jkun li nagħmel waħda biss. Ħa naqbad ftit ħalib jew ilma u ħa ndellek it-tarf. Meta ngħid galet tiftakar darba konna sajjarna t-tuffieħ u għamilniha ġo l-għaġina sfiljorata qisha qassata miftuħa? Illum se nkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa hekk. Għal dawn iż-żminijiet tas-sajf tkun fuq il-terrazzin jew barra bil-barbecue, Kultant dik id-diżerta tridha lesta u din hija riċett li tista' ssajjarha minn qabel. Isserviha kiesha u mbagħad isservi l-ġilat magħha. Infatti hekk se nagħmel illum. Jien hawnhekk għandi ftit ġam. Ftit ġam sejjer fin-nofs. Dan għandu kollox tal-frawl illum din riċetta. Għandi biċċa sponge, issa di sponge hija ħadra għax dik li kelli fil-freezer jew fil-fridge tista' tkun kulur vanilla, ċoklat li tridu intkom. Imma ma dil riċetta tkun vera tajba bl-aħdar. Issa, li sa nagħmlu, għandi ftit cold custard, custard li nixtru bil-les, mhux tat-trab, tkun lesta ġobot żgħir. Tista' tikollha bħala deżerta. Illum min ser tgħid li Ritta Safra u laqqas temmnu x'in ġib tax-xogħol istudjo, indu ngħid li wkoll kienet tal-frawli, vurdi din hija roża wkoll, vurdi kollox aħmar u aħdar illum. Tista' tkun kastit kiesħa normali mis-sofor biex niftehmu. U ħanagħmel ftit mill dil kastard hawnhekk fuq is-sponge u sa tkun is-sodda għal frawli. Qisha togħma r-riħa tagħha ta' milkshake tal-frawli. Issa, sempliċi din riċetta, ħa nagħmlu hekk ara. Ħa naqbdu frawli mqattajn friski u kumma sa nagħmlu ħa npoġġuhom hawnhekk fil-wiċċ. Qegħdin taraw x'qed nagħmel? Am overlapping vu qed nagħmel xi tip ta' disin. L-aħħar waħda hawnhekk fil-ġemp. Naqra iktar hawnhekk ara. Imlewha bil-frawli. Issa, tiftakar delikna l-ġenb, kull ma rridu nagħmlu, naqbdu l-għaġina u nagħmlu hekk jisna qegħdin nagħmlula l-piegi. U kull waħda minn dawn isservi sitt porzjonijiet, ok? Ara kemm hi faċli. Issa din jekk tinfetaħlek ftit fil-furn mhijiex problema lanqas. U kif għatilkom, riċetta tajba għal dawn iż-żminija għax tipprepara minn qabel. Ok? Umbat is-sajjara u s-servija kiesħa fuq il-barbecue hekk bil-ġilat, mhux ma servix fuq il-barbecue, ma da tkun qed tagħmel barbecue bħal ġerri s-servija. U jkollok dik is-skub ta' ġilat. Illum għandi mhux vanilla għandi strawberry ice cream. Mela biex nispiċċawha. Tara kemm nagħmilkom riċetti faċli. Għax hekk tridu, ftit iktar ħalib nistgħu nużaw l-isfra tal-bajt li tridu intkom, ħanamlu la ftit cost u sugar fejn xarrabt u dik dieħla ġol-forn 200 degrees Celsius għal xi 30-35 minuta lesta. Dak kollox, infakkarkom li ssibu riċetti fuq il-website aceline.media u fuq il-Facebook page tagħna u hekk tridu ftit minn dat zokkor fil-wiċċ fuq il-frawli. Kif għatilkom din isservi sitt porzjonijiet żgħar u erba' porzjonijiet kbar, vordi inħalli f'idejkom. Jien ħankompli din, nagħmel it-tieni waħda u ndaħħalhom ġol-forn. U jien hawnhekk għandi il-Biscoff Cheesecake lest frixtu minn ġol forma minn ġol fridge u wieħed lest hawnhekk ftit ehm, whipped cream fil-wiċċ. Hawnhekk għandna wkoll il-galets ara kemm huma sbieħ. Iżda dawn fl-aħħar biċċa tal-programm ħan servuhom bil-ġilat tal-frawli. Ara kemm huma sbieħ kif għatilkom. Dawn kull waħda sservi jew erba' porzjonijiet jew sitta. I mean erba' naħseb huwa size tajjeb ukoll għax dawn ma jikbrux daqshekk. Mela hawnhekk għandna tmien porzjonijiet mill-inqas. Dawk ħa nservihom kif għadtilkom iktar tard hawnhekk b'ftit ġilat tal-frawli. Ħa nżejnu dal-Biscoff cheesecake. Mela, fil-bidu jien warrabt ftit minn dawk il-crumbs tal-gallettini.

Hekk tkisser waħda jrid tbiddilha. U għandna wkoll il-bisko spread mela kellna bond spread li marġo cheesecake bil-mascarpone. Kellna 400 gramma mascarpone cheese, kellna vazet li huwa 400 gramma il-biskof spread u kellna ftit vanilek misser żbal. Issa li sa nagħmlu huwa dan. Dan tfajtu ġol microwave u ħanamlu naqra ta' sexy drip hawnhekk. Mela, nieħdu naqra ħin. U palissa jien għandi l-camera people, speċjalment hemm ġew naf li qegħdin jistennew biex iduqu din ir-riċetta. Indewqu ilhom. Sa naraw skont kemm huma nice miegħu. Inħallhom mxenqin jew intuwielhom? Mela jien qatt inħallihom imxewqin u ma ntihomx. Irrisponduni, ha? Mhux dejjem intikom. Qed tara u l-idea huwa li li ċarċar jiġi sabiħ, dak dik l-idea. Dik l-ideja. Għanara, kemm qed jidher u qed jidher sabiħ ħafna. Qed jidher kif irriduh. Ftit fuq il-krema wkoll ma niddejjaqx għax jidher sabiħ. Hmm. Issa biex nispiċċaw. Sabiħ ġew, ah, sabiħ. Nispiċċaw gallettina fuq kull porzjon. U fejn issibu riċetti? Fuq aceline.media u koll issibu links fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel u biex nispiċċawh ftit minn dawn il-crumbs U aħna lesti, lesti għal reklami u niġu lura biex inservu il-platti tal-lum. U jiena hawnhekk għandi l-galets lesti ftit icing sugar fil-wiċċ biex inżejnu u ovvjament kif għattilkom hawnhekk għandna l-ġilat tal-frawli dritt minn ġol friża kollox tal-frawli illum u skub ġilat U għiduli x'qed tieklu, mela biex nispiċċaw illum hawnhekk għandna il-galets bil-fraw li kena l-għaġina sfiljorata, għamilna il-ġam, is-sponge, għamilna ftit custard u dawk il-fraw li fil-wiċċ, ġol-forn ftit zokkor għal xi 30 minuta fuq 200 degrees Celsius. Dawk huma il-fresh strawberry galets ideali dawn iż-żminijiet ta' barbecues din tlestija Meta tiġi għad-diżerta tkun lesta ġast titfa' l-ice cube ġelat u sservi. Voilà! U hawnhekk għandna l-Biscoff Cheesecake. Għamilna cheesecake bil-Biscoff biscuits, il-gallettini, u mbagħad għamilna il-taħlita tan-nofs bil-mascarpone cheese vanilla u l-Biscoff spread. Ġol-fridge tliet sigħat, lestejniha bil-piped swirls tal-fresh cream, iktar minn dak il-Biscoff spread iċċarċar, gallettini

Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Asiago, Côte d'Or, Olitalia, Valio, Le Naturelle, Strand Palace Agencies Limited, Interspar Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.